prophecies. Our Bible reading for today, it dey come from the book of Second Kings chapter 7 from verse 1 to 17. Second Kings chapter 7 from verse 1 go chook body enter 17. Elisha answer, make una hear God word. By this time tomorrow, three kilos for di best flour and six kilos for barley una go buy am with one silver one of di king officer answer am abeg dat one no fit happen even if god sef drop food from heaven e no go fit happen elijah answer am you go see am happen but you no chop for inside four men wey get disease for body sit down for di town gate so dem come tell demsef say wetin make us just sit down here dey wait di time wey we go move If we enter the town, hungry fit kill us. If we stay here, hungry go still kill us. So make we go Syria soldiers camp. The highest wey dem go fit do na to kill us, but maybe dem fit still sorry for us. So as the day dey dark, dem come go Syria soldiers camp. But when dem reach there, dem no see anybody because God don make the Syria soldiers hear sound wey be like say many soldiers with their chariot dey come fight them. So the Syria soldiers come tell themselves, say, See, Israel king don go hire Hittite and Egypt kings with their soldiers so that they go come attack us. So that evening, Syria soldiers run leave their camp, their horse, donkey, and everything wey dem get for their camp. When the four men reach the camp domot, dem enter the tent, chop and drink belleful, come collect and go hide the silver and gold and cloth wey dem see. Dem come enter another tent come do the same thing for that place. Dem come tell each other say, we no suppose do like this. We get better news and we must go tell our people. If we wait until tomorrow morning before we talk, the king go punish us. So make we go now go tell the king officer. So dem go Samaria come tell the guards wey dey the gate say, We go Syria soldiers camp, we no see anybody for there. Dem run leave all their horse, donkey and the tent be as dem take leave am. The guard announce the news and come go tell the king. By that time, day don dark well well. But di king kon tell im officers sey, I go tell una wetin Syria soldiers dey plan. Dem know sey hungry won kill pesin, so dem kon leave dia camp go hide because dem dey hope sey we go leave our town go find food for dia camp. Dem go kon catch us alive kon conquer dis town. One of di officers answer am, Di pipo wey dey di town don tire already, because dem be like pipo wey don already die. So make we send men for with five horses from the ones wey remain for the town, even if dem kill them, na the same thing go still happen to everybody wey dey Israel because all of us go still kpuf. So make we send them go so that dem go really know wetin happen for them. So dem choose some men and the king come send them go with some chariots say make una go look wetin happen to Syria soldiers. As di men dey travel dey go Jordan area, na cloth and sword wey Syria soldiers drop as dem dey roll full di road. So dem come go back go tell di king wetin dem see. Den Samaria pipo rush enta Syria camp, come pack everytin wey dey there, and as God tok, three kilo of di best flour or six kilo of di best corn come sell for one pieces of silver. So Israel king come put im officer as guide for the town gate, but the people mash am put for there, just as Elisha tell the servant say he go see the thing, but he no chop am. Our memory verse today na from 1 Thessalonians chapter 5 verse 20 wey talk say make una not take God word wey person talk as yeye thing.

When you hear prophecy wey sound too good to be true or the thing hard you to believe, the best thing wey you just do at that time na to keep quiet. Don't talk anything against the prophecy because if you do, the thing fit not come to pass for your very eye. For today Bible reading, the minister open him mouth talk say, Ah, I beg, you no believe what Elisha prophesy. The prophecy come to pass but because of wetin he talk he no live to experience am wetin we talk or wetin we do after we receive prophecy e matter a lot god tell abraham for genesis chapter 17 verse 4 and for genesis 26 verse 3 to 4 say he go be father of nations and say him children go plenty as the stars wey dey for inside sky at that time yeah the wife don already old and dem no get any pikin at all even though abraham believe god and dem count am to as righteousness for genesis chapter 15 verse 6 the prophecy no come to pass immediately and e come dey be like say thing no go come to pass na so sarah come carry hagar give abraham so at all dem go get children no forget say hagar na her house girl despite dis one god still tell am again for genesis chapter seventeen verse one say make e walk before am blameless and make e dey perfect and god come repeat the same prophecy again this time abraham doubt am for inside im heart genesis seventeen verse seventeen but e no talk am come outside for im mouth nor e go try another alternative outside god's will

so that e go become real to me when god tell me say he go build city for me i no fit even afford to build my own house but i begin dey announce am give everybody wey care to hear today god don fulfil that prophecy when god show me trailers wey dey carry cows dey come feed crowd wey go dey attend our programs i begin dey announce am give people even though say say as at that time we no get money to even buy half dozen of cows

And na from inside Open Heavens Daily Devotional wey be say na book wey Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God Worldwide write, na there the message for come. And na on top here your ogbonge channel Favours Blog na you take receive today dose of the message. we wan thank all our subscribers but I beg if you never join us wetin you go do you go like this video subscribe to this channel and for all our subscribers and new ones help us share this video so that this thing go go far and wide we go see for our next video but before our next video i wan thank all of una well well well dey follow us dey dey here and my prayer be say make it better for all of una una well done